tshisa lugombameni sini ya pastor tv tshiṱovha a theba maḓuvha ḽa ṋamusi ro dovha ra vhuya habe uri ri eletshedzane nga ipfhi ḽa mudzimu ipfhi ḽa mudzimu ndi tshiyeletshedzi ipfhi ḽa mudzimu ndi mushonga ipfhi ḽa mudzimu ḽi ri itela sevisi mimuyani yashu theba maḓuvha ḽa ṋamusi ndi khou ṱoḓa uri ri hi ambe nga ṱhoho nga mafhungo e nda vhea ṱhoho ine ya ri u ḓo fhodza shango ḽashu mafhungo ayo ri ḓo wana kha kha bugu ya vha koronika ya vhuvhili chapter 7 verse 13 to 16 yone i vhalea nga u rali kana ndi thome kha kha 12 i ri yehova a ḓa a vhonana na salomo hu vhusiku a ri thabelo yau ndo i pfa fhethu afha ndo nanga uri hu vhe nnḓu yanga ya zwidzimu arali nda hona ḽiṱaḓulu hu si vhe na mvula kana nda ruma nzie dza tshinya shango, kana nda ḓisa dwadze kha vhathu vhanga. Vhathu vhanga vhane vha vhidzwa nga dzina ḽanga vha tshi ḓo ḓivhuyedza vha rabela, vha ṱoḓa tshifhaṱuwo tshanga, vha laṱa nḓila mmbi dzavho, ndi ḓo vha pfa ndi ngeno ṱaḓulu nda vha hangwela zwivhi zwavho, nda fhodza shango ḽavho. Zwino maṱo anga a ḓo dzula o lavhelesa fhethu hafha, dzinḓevhe dzanga dzi ḓo dzula dzi tshi thetshelesa dzithabelo dza henefha. Nnḓu ino zwino ndo i nanga, ndo i khetha Uri dzina ḽanga ḽi dzule henefha lini na lini, maṱo anga na mbilu yanga zwi ḓo vha henefha misi yoṱhe. Kha ri fhaṱutshedze fhungo. Dzinani ḽa maanḓa ḽa Yesu Kristo wa Nazaretha, Mudzimu a tshilaho, matheba a maḓuvha ḽa ṋamusi ndi ḓa kha vhone vha re Mudzimu ndi tshi humbela u fhaṱutshedzelwa fhungo heḽi, ndi humbela anointing ya Ipfi heḽi uri nṋe ndi no khou ḽi amba na vha no khou ḽi thetshelesa na vha no khou tou vhona murena wanga ḽi vha thuse nga ngomu dzimbiluni dzavho dzinani ḽa yesu kristo amen masiari a ḓuvha ḽa ṋamusi ndo amba uri ri khou yo u amba nga mafhungo e nda vhea kha thopiki ya uri u ḓo fhodza shango ḽashu ndi kanzhi mafhungo a enoni musi ri tshi rabela ri tshi ri tshi a khutha Mara namusi ndi kho tama uri ri to amba ri kho to a dodombedza mafhungo hayanoni ndi tshi to ṋea background ṱhukhu ndi ya ndi pfulufhedziso yo yo ṋewaho Solomo nga mudzimu Solomo o fhaṱela mudzimu nḓikhethwa thembele ha kuvhanganyiwa vhathu nga nga ha pembeliwa nga luambo lwa ano maḓuvha zwi amba uri thembele heyi ya vha i tshi khou vuliwa ha fhedzwa maḓuvha o vhalaho vha tshi khou pembela vha tshi khou vula ngauri o vha o fhaṱa tshifhaṱo tshavhuḓi nga maanḓa tshine na mudzimu a tshi tshi sedza o zwi vhona uri solomo o fulufhedzea o fhaṱa nnḓu yavhuḓi musi mushumo wo fhela vhathu vha balangana vha ya miḓini yavho na solomo a salavho eh, muḓini wawe kana pfamoni yawe ri tshi vho sendela kha aya mafhungo ndi musi mudzimu o mbo ḓi dalela solomo hu vhusiku a thoma mu ṋea pfulufhedziso pfulufhedziso heinoni i khou wanala nga tshiṱepe nga tshiṱepe ho ngo to mu pfulufhedzisa mafhungo nga ḽaini nthihi Uri pfulufhedziso i wanale ndi musi ho thoma ha vha na mafhungo maṅwe o itiwaho. Mudzimu u ri kha Salomo, Arali nda hona ḽiṱaḓulu hu si ne mvula, nga iṅwe nḓila arali Mudzimu ene muṋe a ri mvula i songo tsha na, kana Mudzimu a ruma nzie, arali nda ruma nzie dza ḓa shangoni dza ḓa dza tshinyadza shango. tsha vhuraru kana nda ḓisa dwadze kha vhathu vhanga u khou laedza salomo uri hu itiwe mini nga murahu ha musi kha musi ri tshi khou vhona hu na gomelelo hu si na tshi no khou wanala hu si na maḓi kana ha soko bvelela nzie dza thoma u destroyer shango Kana ha ḓa dwadze ḽa thoma u tshinyadza vhathu sa zwine ra khou ṱangana nazwo kha tshifhinga tshine ra vha khatsho mudzimu u ri hu tea u itiwa zwi tevhelaho uri mudzimu a humise Zwe a zwi ḓisa, Riṋe sa vhathu vhawe ri fanela u ita zwithu zwi tevhelaho, O vhudza Salomo uri zwithu zwi tevhelaho zwi funa u itiwa. Number one, uri vhathu vhanga vhane vha vhidzwa nga dzina ḽanga. Solomo Mudzimu u vhudza Solomo uri vhathu vhane vha nga ita uri hu vhe na solushini musi hu na thaidzo kha shango, ḽi nga vha dwadze, ḽi nga vha dzinzie, ḽi hu nga vha gomelelo. Vhathu vhane vha nga ita uri hu vhe na solushini ndi vhathu vhane Mudzimu a ri vhathu vhanga vhane vha vhidzwa nga dzina ḽanga. Khamusi ndi sa thu ya kule Ndi nga tea u thoma u ṱalutshedza uri ndi vhafhio vhathu vhane Mudzimu a ri vhathu vhanga vhane vha vhidzwa nga dzina ḽanga. Zwi amba uri afho u vha a khou zwi rifera kha Vhaisraele ngauri Vhaisraele ndi vhone vhathu vha Mudzimu vhane Mudzimu a vha a tshi khou ṱoḓa u ita tshithu kana a tshi khou amba tshithu a a rifera khavho, a ya khavho. Tsha vhuvhili, a si Vhaisraele fhedzi Na riṋe. Ipfi ḽa Mudzimu kha John 1 vesi 12 i ri, Vhoṱhe vho mu tendaho u vha ṋea maanḓa o vha vhana vha Mudzimu. Zwi amba zwo ri riṋe ri vhalwa kha mbalo heyi ngauri ra vha vho mu tendaho. Ndi avho vho tendaho kha dzina ḽavho. Hezwi ro tenda kha dzina ḽa Mudzimu, Mudzimu u ri fha maanḓa o vha vhana vha Mudzimu. Zwi amba zwo ri u ri fha maanḓa ra vho fana na Vhaisraele. U ri fha maanḓa ra vho vha ri songo tsha fhambana na Vhaisraele. U ri fha authority yo vha vhana vhawe. Uri ri wane authority yo vha vhana vha Mudzimu ndi musi ro tenda kha dzina ḽawe. Zwi amba uri ndi zwa important, ndi zwa ndeme uri riṋe sa vhana vha Mudzimu ri ri lugise mafhungo a uri ri tende kha dzina ḽawe. A ri fhe authority uri riṋe ri vhe vhana vha Mudzimu, ndi nga murahu ha musi ro fhiwa authority yo vha vhana vha Mudzimu. Muthu ha soko amba uri nṋe ndi ṅwana wa Mudzimu a si na authority, Muthu ha sokou amba uri nṋe ndi wa tshifani tshifhio hu si na tshi no khou mu ṱanganya na vha tshifani tshenetsho. Muthu a nga amba uri nṋe ndi wa tshifani tsho imaho nga uri arali o bebwa henefho muḓini, kana a amba uri nṋe ndi wa tshifani tsho imaho nga uri arali o adopthiwa henefho muḓini. Zwino riṋe Mudzimu vho ri adoptha Nga u tenda kha Yesu Kristo, ra vho pfi ri vhana vha Mudzimu. Zwi amba zwo ri na riṋe ri vho wela kha mbalo he yo pfi, Arali hu na zwi no dina, arali hu na dzithaidzo, arali zwi tshi khou konḓa, vhathu vhanga vhane vha vhidzwa nga dzina ḽanga. Ri iteni naa? Step number 2. vha tshi ḓi vhuyedzedza vha tshi ḓi vhuyedza hafhanoni uri i ri vhathu vhanga vhane vha vhidzwa nga dzina ḽanga vha tshi ḓi vhuyedza zwi amba zwori tsho thoma ndi funa u vha ndo lugisa mafhungo ndo ṋewa authority ri ndi ṅwana wa mudzimu Number two, ri tshi ḓivhuyedza, ri tshi ḓivhuyedzedza, ri tea u, u humela murahu kha Mudzimu, back to God. Zwine ra ita zwone zwi a ri fhambanya na Mudzimu. Nahone na kale na kale ro vha ri vha nnḓa ri si vha ri si vhuye ra vha tsini. Mara Ipfi ḽa Mudzimu ḽi ri, Arali vhathu vhanga vha ḓivhuyedza, arali riṋe nga iṅwe nḓila ra ḓisola, ra ḓivhuyedzedza Mudzimuni, ri vha ri khou ita step number two tsha solution ya uri Mudzimu vha ḓo ita solution. Ri fanela u vhidzwa nga dzina ḽa Mudzimu, ri funa u vha vhana vha Mudzimu tsha u thoma. Ri funa u rembuluwa, tsho thoma, ra vha vhana vha Mudzimu. Number two, ra ḓivhuyedza, ra ḓivhuyedzedza, ra humela murahu kha Mudzimu, ra vha vhana vha Mudzimu. Step number three, vha rabela. Riṋe hezwi ro ḓivhuyedzedza, hezwi ro tenda uri ri vhana vha Mudzimu, ra rabela. Mudzimu u vha A khou thetshelesa. Ri tshi ya phanḓa hafhaḽani u ri, Maṱo angai ndi ḓo dzula ndo a sedza. Nḓevhe dzangai dzi ḓo dzula dzi hafha nḓuni yavho uri ndi pfe uri avha vhathu vha khou kona u tevhela zwiṱepe zwo ya kha solution naa. Mudzimu ho ngo sumbedza uri solution i ḓo tou leluwa nga nḓila ine ra khou humbula ngayo. Ri funa u vha hu na zwiṱepe zwe ra zwi ita. Ra rabela. Ri tea u humela Mudzimuni ra dovha ra rabela. Ha vha na thabelo ya u ḓivhuyedza kha Mudzimu. Mudzimu, ndi khou ḓivhuyedzedza kha vhone. Tsho thoma, ro tenda kha dzina ḽa Mudzimu. Ra ḓivhuyedzedza. Ra rabela. Ra rabela thabelo yo ḓivhuyedzedza kha Mudzimu uri, Mudzimu, ndi riṋe. Ri khou ḓivhuyedzedza kha vhone. Ro vha ri si tsheho kha, kha Mudzimu, mara ri a, Mudzimu vha a tenda uri musi zwi tshi vhifha ri ḓivhuyedzedze. Arali ra pfa uri ri tou nga ro no vha kulenyana na Mudzimu, ri a tea, ro ṋewa tshentsi tsha uri ri ḓivhuyedzedze kha Mudzimu. Step number four, vha ṱoḓa tshifhaṱuwo tshanga. Musi ri tshi rabela mudzimu uri ra ṱoḓana na tshifhaṱuwo tsha mudzimu ra ṱoḓana na tshifhaṱuwo tsha mudzimu ri khou yo livha bela kha ri rabele thabelo ine ra ḓo zwi pfa uri ri khou ḓi vhuyedzedza ri khou ṱoḓa tshifhaṱuwo tsha mudzimu muthu a no khou ṱoḓa tshithu u tshi u tshi ṱoḓa nga nḓila dzo fhambananaho arali seriously ndi khou ṱoḓa tshithu tshiṅwe tshifhinga arali wo to xelelwa nga tshithu tshihulwane kana muthu o to tsweliwa goloi vha wana a tshi ṱoḓa a tibula na hune goloi a i koni u fhelela a tibula a tibula na kha makhetheni a tshi khou pfha ungari goloi yawe a nga i wana zwino hafha ipfi ḽa mudzimu ḽi ri vha ṱoḓa tshifhaṱuwo tshanga zwi amba zwa uri hezwi ndi u ṱoḓa mudzimu nga nḓila ine ya ya siriasi nda tou pfha uri mudzimu ndi khou mu ṱoḓa nda mu ṱoḓa nga nḓila nda rabela nga nḓila nda ra nda rabela thabelo ḓidzima nda rabela thabelo ya vhusiku hoṱhe nda nda rabela thabelo ndi ndoṱhe nda rabela na vhaṅwe ndi musi hu tshi pfhi tshifhaṱuwo tsha mudzimu ya ndi khou tshi ṱoḓa ende ndi ndi instruction no kho bva kha mudzimu uri vhathu vhanga vhane vha vhidzwa nga dzina langa vha ḓi vhuyedzedza kha nṋe vha rabela vha ṱoḓa tshifhaṱuwo tshanga riṋe ri tea u ṱoḓa tshifhaṱuwo tsha mudzimu hetshi tshifhinga tshine ra vha khatsho u nga ri ri nga ṱutshela miswaswo na mirubo ra ṱoḓa tshifhaṱuwo tsha mudzimu ngori hu na tshithu tsha serious tshine ra khou tama mudzimu vha tshi tshi ita na musi arali ho vha hu tshi nga vha ho towa eh, hu na nḓala kana hu na gomelelo nga u pfa vhuṱungu ha gomelelo ro vha ri tshi tea u ṱoḓa tshifhaṱuwo tsha mudzimu na kha tshifhinga tshenetshi nga u pfa vhuṱungu ho vhona vhathu vha tshi khou fhela nga vhulwadze hovhunoni, ri tea u, u rabela ri tshi lila, ri tea u rabela ri tshi ṱoḓa tshifhaṱuwo tsha Mudzimu. Haleluya! Tshifhaṱuwo tsha Mudzimu ri fanela u tshi ṱhoga. Ndi khou takalela zwine zwiṱitshi zwiṅwe zwa TV zwa khou ita uri hu rabela hoyu, hu tshi bva hoyu ha dzhena hoyu ha dzhena. Ndo no zwi vhona uri hezwiḽa ndi u ṱoḓa mudzimu uri mudzimu a ri ḓise pfulufhedziso number five ra laṱa nḓila mmbi dzashu vhathu vhanga vhane vha vhidzwa nga dzina ḽanga vha tshi ḓo ḓivhuyedzedza vha rabela vha rabela nga u ṱoḓa tshifhaṱuwo tshanga vha laṱa nḓila dzavho mmbi riṋe ri tea u ṱoḓa mudzimu ra rabela ra dovha ra dzhia ḽiga ḽihulwane nga maanḓa ḽiga ḽihulwane ḽine ra tea ḽi dzhia ndi uri ri laṱe nḓila dzashu mmbi khonani dzanga ri khou tshila kha shango ḽine vhathu vho ḓibadekanya na vhuvhi nga nḓila yo fhisaho vhathu zwithu zwivhi zwi vhonga zwivhuya, zwivhuya zwi vhonga zwivhi. Vhathu vha ano maḓuvha vho ḓi dzhenisa kha kha u u sa vha na respect nga nḓila ine vha fhedza vha nyadza na mudzimu mara hafhanoni ipfhi ḽa mudzimu ḽi ri ra ra laṱa nḓila dzashu mmbi ri ṱoḓa mudzimu ra sedza matshilo ashu uri mudzimu vha ri pfe khonani dzanga ri fanela uri ri ḓi ṱole ri ḓi ṱoḓe ri laṱe nḓila mmbi zwi sina ndavha uri zwivhuya zwi khou itwa nga vhathu vha ngana naho vhathu vhoṱhe vha nga vha khou ita zwivhi mara vhone kha vha ḓivhudze uri uri nṋe mudzimu a mpfe ndi ḓo ita zwivhuya ndi ḓo laṱa nḓila dzanga mmbi Vha thetshelesa zwine vhathu vha amba nga milomo yavho. A vha a vha tshena biriki, vha amba tshiṅwe na tshiṅwe. Vha amba tshiṅwe na tshiṅwe vho ima phanḓa ha vhathu, vha amba tshiṅwe na tshiṅwe kha dzi social media, vha ṅwala tshiṅwe na tshithu tshine muthu a tshi ṅwala fhasi tshi nga ngomu mbiluni yawe. Khonani dzanga ipfi ḽa Mudzimu ḽi ri kha ri zwi ṱutshele zwithu zwo raloho, kha ri ṱoḓe Mudzimu wa vhukuma. Ri laṱe nḓila dzashu mmbi Mudzimu o dzi vhona uri ndi mmbi ri tshi khou ṱoḓa solution ri tshi khou ṱoḓa Mudzimu a tshi ri pfa ri tea uri ri tsheke nḓila dzashu ro tenda uri ri vhana vha Mudzimu na nḓila dzine ra khou ita kha ri ite nḓila mbuya ri songo ipfi ḽa mudzimu ḽi ri zwi ambamba zwi sina zwa mudzimu nga ngomu u zwi ṱutshele zwine nda zwi amba zwi yelana na mudzimu na kana ndi khou tou zwi amba ngori muṅwe na muṅwe u khou zwi amba mara nṋe ndi khou ri masiari a ḓuvha ḽa ṋamusi kha ri ḓi tsheke ri laṱe nḓila dzashu mmbi nḓila dza vhuvhi u ita zwivhi, ri litshe zwivhi, ri laṱe zwivhi. Ndi hone ri pfa, u ḓo ri pfa nga murahu ha musi ro ro laṱa vhuvhi, ro ḓi fhambanya na vhuvhi, ri kule na vhuvhi. Uri Yehova ndi ḓo vha hangwela zwivhi zwavho. musi riṋe ro ṱoḓa mudzimu ra ra ra ra litsha nḓila dzashu mmbi mudzimu uri ndi ḓo vha pfha vha vhathu u ḓo ri u ri pfha a ri hangwela zwivhi a ri thomi ngo fhindulwa khonani dzanga ri songo hangwela zwivhi ipfi ḽa mudzimu ḽi ri mudzimu ha takaleli thabelo ya vha ita zwivhi Arali ri tshi kha ḓi vha ro khakhathela na vhuvhi, naho ri tshi khou rabela hani, Mudzimu u a sedza thungo. Mudzimu ha pfani na thabelo ya vhaitazwivhi, vhathu vhane vha thoma vha ri, Hai, nga matsheloni kha ri ye kerekeni, mara ḽi tshi ṱavha, haa, ri a dzimula maḓora, kha ri ḓiphiṋe, kha ri ḓi, kha ri nzhangame ri ḓiphiṋe, ndi vhutshilo ha musalauno. Hai, khonani dzanga, ri vha ri khou fhedza tshifhinga. Tshifhinga a tshi tsheho, tshifhinga a tshi tsha tenda. Kha ri, kha ri, kha ri, kha ri vhone uri ri ite zwine Mudzimu a ḓo ri hangwela. Ende Mudzimu ha nga ḓo ri hangwela zwivhi musi riṋe ri songo zwi bula. Uri hezwi hu na thaidzo yo imaho ngauri, riṋe vhathu vhawe ri tea uri ri mu ṱoḓe. ende ri ri ri bule zwivhi zwashu ene u ḓo ri hangwela mudzimu u ḓo ri hangwela zwivhi zwashu hezwi o no ri hangwela zwivhi zwashu ndi hone a tshi ḓo fhodza shango ḽashu khonani dzanga masiari a ḓuvha ḽa ṋamusi ndo ri ndo vhea ṱhoho ine ya ri u ḓo fhodza shango ḽashu mudzimu ndi mudzimu wa tshilidzi mudzimu ndi mudzimu a konaho mudzimu ndi mudzimu wa vhuthu ra tevhela tshiṱepe nga tshiṱepe tshiṱepe nga tshiṱepe uri ndi ḓo fhodza shango ḽanu ende uri arali hafhaḽa o tou ri ṋea zwithu zwiraru o ri arali mvula ya i si khou na arali hu na dzinzie arali hu na madwadze Vhathu vhanga vhane vha vhidzwa nga dzina ḽanga vha ra tevhela zwiṱepe hezwi, u ḓo fhodza shango ḽashu. Khonani dzanga, zwi nga vha zwi sa zwi sa tou amba fhedzi uri ri ri rabele, ri tevhele zwiṱepe hezwi u itela uri Mudzimu a fhodze shango ḽashu musi hu na dwadze sa sa nyimele ine ra vha khayo. Shango ḽavho ḽi nga ḓi vha ḽi muṱa wavho, miṱa yashu, henefha muṱani wanga. Arali ha vha hu na zwi sokou tshimbilaho, arali ha vha hu na thaidzo, arali ha vha ndo nda vha ndo tshoṱeliwa, ipfi ḽa Mudzimu ḽi khou ṱoḓa ndi tshi thomele ngei murahu, vhathu vhanga vhane vha vhidzwa nga dzina ḽanga, nda nda tenda kha Murena washu Yesu Kristo, Nda ḓi vhuyedza, nda rabela, nda ṱoḓa tshifhaṱuwo tsha Mudzimu, nda laṱa nḓila dzanga mmbi, Mudzimu u ri ndi ḓo, ndi ḓo, ndi ḓo pfiwa, nda hangwelwa zwivhi, nda kona u fhodzelwa shango ḽanga. Riṋe ri khou gidimela uri Mudzimu kha ri fhodzele shango ri songo ita tshithu. ri songo ḓivhuyedza, ra gidimela uri ngauri Murena vho zwi ṅwala kha zwi ralo. Ee, Mudzimu ha zwifhi. Ende Mudzimu uri ndi dzule ndo fhaṱuwa uri ndi kone u ita zwe nda zwi bula. Zwe a zwi bula khonani dzanga ndi dza uri riṋe ri ḓivhuyedze, riṋe ri ṱoḓe tshifhaṱuwo tsha Mudzimu. riṋe ri vhe vhana vha Mudzimu, uri na musi hu miṱani yashu Mudzimu a dzhene a fhodze shango ḽashu. Ri ri a kona u fhodzeliwa shango khamusi kha vhutshilo ha muthu individually a yeṱhe. Vha nga wana uri shango ḽavho vhone a ḽo ngo fhola, kha shango ḽavho vhone hu na kakarakakara, kha shango ḽaṋu inwi hu na zwi songo dzulaho, A ni eḓeli, ni khou ḽa mbilu, ni na thaidzo. Hezwi zwo ralo, hu tea u vha na zwine inwi na ita. Hu na fomuḽa ine inwi na nga i tevhela uri shango ḽaṋu ḽi fhole. Solution ndi ene nthihi ya uri riṋe ri tea u ḓi vhona uri vhana vha Mudzimu. Ṱoḓa Mudzimu, thudzela dzi nḓila kha Mudzimu, hangwelwa zwivhi zwau nga Mudzimu, ndi tshi vhidzelela mudzimu u ḓo fhodza shango ngauri ipfi ḽa mudzimu ḽi ri kha mudzimu a tshi vhudza salomo kha nnḓu heinoni nṋe ndi ḓo dzula ndo sedza ni tshi nṱoḓa ni ḓo ngwana vheiwe ende nḓevhe dzanga dzi ḓo dzula dzi henefha kha vheiwe uri ni ni khou ni khou vhidzelelana uri ndi ni pfhe ende ri tshi vhidzelela mudzimu anga si litshe uri pfha khonani dzanga ra vhidzelela mudzimu u ḓo u ḓo ri pfha Maṅwe mashango a nga vha mishumoni yashu hune ra shuma hone. Mishumoni nahone hu a takuwa dzi thaidzo wa zwi pfa uri heinoni thaidzo a thi tsha i kona i ṱoḓa mudzimu. Zwenezwi thaidzo i mushumoni hu khou ṱoḓiwa hoyo ane a pfhi ndi muthu wa mudzimu vhathu vhanga. Ndi vhone vhane vha tea u takutshedza vha vhidzelela uri Mudzimu a dzhenelele na henefho mushumoni, a fhodze shango ḽa vhone ḽa mushumoni. Mudzimu u a kona u dovha a fhodza shango ḽavho ḽa relationship, musi relationship i si khou tshimbila, musi vhuṱama vhu si khou ita zwone. Mudzimu u a kona u dzhenelela a fhodza shango ḽavho, a fhodza shango ḽaṋu. Na musi shango sa zwezwi ri shangoni, sa zwezwi ri South Africa, ri khou amba uri riṋe ri ma South Africa. South Africa, Ipfi ḽa Mudzimu ḽi ri, Vhathu vhanga vhane vha vhidzwa nga dzina ḽanga, kha vha takuwe vha ime nga milenzhe, vha ḓivhuyedze. Ndi khou amba ndi South Africa, ndi tshi khou amba na South Africa ḽoṱhe. Uri South Africa vhathu vha mudzimu vhane vha vhidzwa nga, nga dzina ḽa mudzimu pfi kha ri takuwe riṋe nga milenzhe ngauri uri arali ha ḓa dwadze ha ḓa nzie ha ḓa gomelelo ha ḓa thaidzo ra, ra, ra vhona shango ḽi khou swika nga luvhondo tshifhinga tshine ra khou tshila khaḽo khonani dzanga nga hu vhulwadze shango ḽo swika kha luvhondo zwi khou konḓa U konḓa hazwo ri zwi vhona nga u sa dzika ha vharangaphanḓa vhashu, nga u sa eḓela ha vharangaphanḓa vhashu. Ri songo sokou sedza, kha ri takutshedze, ri ime, ri tevhele zwiṱepe zwine zwa khou ri isa kha solushini. Ende nṋe ndi khou tenda uri nga nḓila ine ra khou rabeliwa ngayo, Mudzimu vha ḓo fhodza shango ḽashu. Shango ḽashu ndi ḽifhasi ḽoṱhe ngori na riṋe ri kha tshipiḓa tsha ḽifhasi. Ri tshi rabela ri nga si tou rabela South Africa fhedzi, ri rabela na shango ḽoṱhe. Ri khou zwi pfha uri a ḽo ngo lala. Musi ri, ndi tshi khou amba ngo tou ralo, mashango manzhi ndi khou tou shavha uri oṱhe ngori thi khou tou ḓivha uri ndi oṱhe na, mara vha kha lockdown vho dzula vho valeliwa vho ḓivalela dzinḓuni. Ndi tshenetsho tshifhinga tshine Mudzimu o vha a tshi khou amba na Solomo sa u porofita uri tsha swika tshifhinga hetshi, ḽifhasi ḽoṱhe vhathu vha Mudzimu vhane vha vhidzwa nga dzina ḽa Mudzimu, Mudzimu arali vha, vha, vha, vha humela kha Mudzimu, vha thudzela dzinḓila dzavho kha Mudzimu, vha ṱoḓa Mudzimu, vha rabela vha bula zwivhi zwavho vha bva zwivhini zwavho vha mu rabela vha tshi mu ṱoḓa mudzimu u ḓo vha pfa mudzimu u ḓo vha hangwela zwivhi mudzimu a fhodza shango ḽavho na riṋe ri khou ri na kha matheba maḓuvha ḽa ṋamusi mudzimu kha ḓi zwi kona uri a ri fhodzele shango ndo livhuwa kha ri rabele dzinani ḽa yesu kristo murena washu na khano ni matheba maḓuvha ḽa ṋamusi mudzimu washu kha vha ri funze uri ri tevhedze maitele kwao ane haya maitele musi ro a tevhedza vhone vha ḓo kona u ri fhodzela shango ḽashu ri songo lavhelela uri vhone vha fhodze shango ri songo ita tshithu mudzimu wanga kha vha ri funze uri ri tevhedze ri konḓelele ri vhe vhavho ri vha ṱoḓe nga mbilu dzoṱhe musi ro vha wana vhone vha ri vha ḓo ri pfa vha ri hangwela zwivhi ndi khou rabela khosi ya mahosi uri kha ri riṋe sa vhathu vhavho ri vhe siriasi no hangwelwa zwivhi uri mudzimu wanga kha tshetshi tshifhinga u nga ri ri nga huwelela ra humbela pfarelo ya zwivhi zwashu ndi khou humbelela pfarelo ya zwivhi zwa ḽifhasi uri murena musi ri tshi amba navho vhone vha ri pfe vha fhadze shango ḽashu mudzimu wanga ndi rabelela na muphuresidennde na vhathu vhoṱhe mudzimu wa ḽiṱaḓulu vha no khou imaima uri tshiwo tsha dwadze heḽi tshi kone u swika kha u controlea ndi khou rabela ndi tshi tenda uri na miṱa yo fhambananaho yo kwameaho ndi khou i rabelela mudzimu wanga na vho no ṱutsheliwo nga vhafunwa vhavho ndi khou vha rabelela uri murena kha vha vha ṋee mulalo vha vha ṋee u fhola vha vha ṋee u dzika nga dzina ḽa maanḓa ḽa yesu kristo ndi a rabela amen